Heddi, beth am i chi ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg gyda Shwni boi neu Shwmai? Nawr dwi'n gwybod bod llawer iawn o bobl yng Ngheredigion yn hoffi dweud Shwmai, felly bant â chi! A hefyd, beth am i chi fynd ati i wylio un o raglenni Cyw heddi, neu pa bynnag raglen arall ar S4C i chi'n hoffi? Ac os ydych chi yn dysgu Cymraeg, wel daliwch ati i chi wneud gwaith Gwych. Wela i chi'n fuan. Dyna bob! Nawr esiwn i chi gyd, fi sy'n ma Welsh Whisperer, un gair sydd da fi ddweud, siomai. Mae'n ddiwrnod siomai, siomai, siomai, siomai, siomai heddiw. Felly, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Uh, amser bach yn trycu ar y funud yn dwi, ond uh, mae'n bwysig bod chi cadw'n hapus, ac os chi'n gweld rhywun ar y stryd neu lawr rewl neu dim bynnag, jyst dweud o, siomai. Ac os chi'n gweld fi o gwmpas, chi'n gwybod beth i ddweud. Shwmae. Good thing.
Shwmae pobl Ceredigion.
Shwmae plant a phobl ifanc Sir Ceredigion, Nigel Owen Sima, yn y nillad gwaith, rwy'n nillad ffarmo, nid yn ddillad dyfarnu heddi. Uh, dwi jyst yma'n gweud siwmai i chi gyd, achos cofiwch bod heddi yn ddiwrnod siwmai. Uh, mae'n bwysig iawn, a dyn ni gyd fod yn brod iawn o'r iaith Gymraeg a pwy mor bwysig mae e i ddefnyddio fe pob cyfle gewn ni. Hyd yn oed jyst gair bach shwmae yn eich cychwyn y drafodaeth neu'r sgwrs yn Gymraeg. Hwyl i chi!
Helo, bobl Ceredigion, neu dylswn i ddeud Simau. Deu gwir, dylwn i ddeud Siomai wrth chi. Um, pa mor braf ydy cael y cyfle i ddathlu'r diwrnod arbennig yma. Cyfle i ni wrth gwrs ddathlu dathlu ein Cymreictod fwy na dim ynde? A dathlu'r ffaith yn bo' ni gyd yn gallu siarad iaith y nefoedd. Mwynhewch a dathlwch mewn steil.
Shwmae! Un o'r cyfarchion gore mewn unrhyw iaith yn y byd yw shwmae. Mae'n rhwydd i unrhyw un i ddweud o be' bynnag iaith, a mae e yn torri'r iâ'n syth wrth i chi gwrdd â rywun newydd, drwy weud shwmae. Helo!
Diwrnod shwmae hapus i bawb a shwmae arbennig iawn i bobl Ceredigion. Shwt y'ch chi bois? I ni gyd yn gwybod mai West is best. Felly heddi, joiwch, ymfalchiwch a rhannwch eich Cymreictod trwy ddweud shwmae. Mae'n syml, mae'n effeithiol a falle jyst beth sydd angen yn y cyfnod 'ma.
Helo bawb, neu ar ddiwrnod shwmae, shwmae pawb! Ben ydw i, a wi'n mawr obeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn ac yn iach. Ac er gwaetha'r cyfnod digon rhyfedd sydd ohoni, a'r hen Covid 19, gobeithio gewch chi gyfle heddi i fwynhau'r dathliadau ar ddiwrnod shwmae. Wedi'r cyfan, ni mor ffodus yng Ngheredigion bod yr iaith Gymraeg yn barhau i fod yn iaith yn cymunedau. Ac felly cymerwch cyfle heddi I ymfalchïo yn eich Cymreictod ac i fwynhau'r dathliadau. Pob hwyl! Helo bawb! Shani Shonks sydd yma, gobeithio bod chi gyd yn iawn ac yn cadw'n ddiogel, a shwmae, shwmae i chi gyd! Ie wir, a shwmae, shwmae mawr, mawr, mawr i holl blant a phobl ifanc Ceredigion. Gobeithio bod chi'n mwynhau lle bynnag yr ych chi. A chi'n gwybod beth? Diwrnod shwmae, shwmae oedd un o hoff ddiwrnodau Shani Shonc yn yr ysgol. Ie, oherwydd o'n i'n gallu gweiddi 'Shwmae! Shwmae! i bawb!
Shwmae bobl Ceredigion, yy Mari Grug sy 'ma. Yy neges fach sy 'da fi i ddymuno diwrnod shwmae sumai hapus iawn i chi gyd. Yy cofiwch na te i ddechrau bob sgwrs drwy ddweud shwmae, yy nid yn unig heddi ond bob diwrnod o'r flwyddyn. Defnyddiwch y Gymraeg, mae'n berchen i ni gyd a mae'n agor drysau 'fyd. Joiwch!
Helo, shwmae, Iwan Griffiths sydd 'ma. Cofion atoch chi gyd yn gynnes nôl 'na yng Ngheredigion. Dwi yn y stiwdio newyddion ar hyn o bryd, stiwdio newydd sbon. Ma'r bbc erbyn hyn wedi symud o Lan Daf yma i ganol y ddinas, felly dyna i chi y gip o'r stiwdio newyddion, a dwi'n cael y fraint nawr ac yn y man y dyddiau yma i gael gweithio yn yr adeilad newydd. Dyma'r yy yr ystafell newyddion, felly yy cofion atoch chi gyd, neu fel dylen ni weud heddi falle, shwmae, gobeithio bo' chi gyd yn cadw'n iawn ac wrth a'u hwyl fawr.
Helo, shwmae! Shwmae, su'mae i holl blant a phobl ifanc Ceredigion, y sir ore yng Nghymru! Diddorol gwir, ac mae diwrnod i ni ddathlu heddi, yn dyw e, Fon? Wel, mae hi'n ben-blwydd arnot ti, Daf! Mae yn ben-blwydd arna-i, odi, ond mae hefyd yn ddiwrnod i ni ddathlu ein Cymreictod ni. Mae hi'n ddiwrnod shwmae, su'mae, cyfle i ddechrau pob sgwrs gan ddweud shwmae, su'mae, neu shwdi! Neu shwdi but!
Hoffi hwnna yn fawr!
Hei, joiwch y daflu heddi! Shwmae, Symai! Hwyl fawr! Hwyl fawr! Shwmae, Symai! Hwyl fawr! Helo! Shwmae! Diwrnod shwmae hapus i chi gyd, bobl Ceredigion. Mae'n wyntog, mae wedi bod yn bwrw glaw fan hyn ar fynyddoedd yr Elenydd, yng nghalon Ceredigion. Ond cadwch yn saff, cadwch yn iach, a drychwch ar ôl eich gilydd. Diwrnod shwmae hapus! Wel, helo i I blant a phobl ifanc yn y Ceredigion, fy enw i yw Bronwen Lewis a swydd fi yw canu ac ysgrifennu caneuon, yn enwedig yn y Gymraeg. A mae'r Gymraeg 'di bod yn bwysig, bwysig iawn i fi yym yn fy ngyrfa i wrth i mi yy canu ac ysgrifennu caneuon yn y Gymraeg, ond hefyd mae'r Cymraeg yn neud fi'n unigryw. Yym mewn byd mawr cerddorol mae e'n neud i fi sefyll mas ac i fod yn unigryw, felly ma' hwnna'n bwysig, bwysig iawn. Felly, uh, joiwch a'ch wythnos, a na i weld chi cyn bo hir. Ta-ra!
Siwmai, Ceredigion! Wel, i fi'n gweud siwmai. A dw i'n deud siwmai! A mae hon yn gweud...
Siwmai! Ie! Yeah! Joiwch eich diwrnod! Dechreuwch bob sgwrs yn Gymraeg heddiw a bob diwrnod arall. Siwmai, a ta-ta!
Helo i bawb yn Sir Ceredigion, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Osian sy' 'ma o'r band Candelas. Jyst isio dymuno diwrnod siwmai hapus i chi, um, diwrnod siwmai fysa ni ddweud. Um, felly ie, yeah, gobeithio gawch chi ddiwrnod da a challenge i chi, dwi eisiau chi drio ffindio tri band Cymraeg da chi rioed wedi gwrando arnyn nhw o blaen. Um, mae yna filoedd allan yno, felly ie, yeah, cerwch ar goll ac mwynhewch!